Ni ve ni twa ni khumbeka swinene loko ni ta kuma mahungu ya ku ri Roy Roy Ngoveni a nga ha ri kona emisaveni leswi ni nga swi vulaku hi Roy Roy. is that he was a legend loko swi fika ka mhaka ya vuhaxi hi wun'wana wa vakulukumba loyi a endla leswaku na hina loko a ri vantsongo hi twa hi ri na ku navela ta ku one day na hina hi nga va vahaxi the guy was a legend uh, was a entertainer a ku ri munyanyuli a ri munhu loyi a ri creative ku na swin'wana va tala ku swi vula nkarhi wun'wana loko liliya nhlava ngwana ku heta ku hlaya mahungu loko va n'wi xeweta a wu a wu ta twa va ku lilana so va swi vula hi that voice ya vona that charming voice um ku ya hi mina roy roy um ni sungule ku va tiva hi vo 90s loko ta ni ta tshama tikweni ra chavani leswi where loko ya khefini ya mester hlayiseka robert khosa a yi kuma tikhalendara ka munghana lonene hi laha hi kotaka ku vona vahaxi ta ku mahaxi loyi langutisa ku yini so loko ni kuma khalendara ya ka robert cost eh a ni kota ku va ni tiva ku oro oh, royi munhu wa so and then sukusela kwalano minongonoko leyi a va haxa ka yona mm, leyi ni yi tsundzukaka a va haxa nongonoko wun'wana a wu vitaniwa dial your tune laha munhu a foyinela eh ku va a langa risimu leri a ri lavaku eh a ku na xitirhi xin'wana va a va loko va kha va haxa va xi tirhisa va ku ni kona tindzimi so he was a very very very interesting person to listen to a ku nga ri munhu loyi a ta ku khomisa vurhongo na nongonoko un'wana va hoxa hi midlivela ndlivela vitaniwa yini mara ku tlanga tinsimu leti ta varhandzana or tinsimu leti ta micato leti so he was an entertainer eh a ni nga va tivi ngopfu but ni te siku rin'wani ni kha ni wacha documentary yin'wani leyi a yi vulavula hi vutomi bya peter tenet i realized ku hi vona va nga discovera peter tenet i was so touched about that um loko va kha va hlamusela laha va hlamusela ku Eh, loko betatine thata va va vitanile a ri na bende leyi a yi zuma kha yi perform madorobeni bya tsanini betatine thata ku ri munhu loyi a tlanga gospel mara va fike va n'wi nyika advice yin'wana leyi nga cinca vutomi bya yena leyi nga cinca career ya yena ya music va fika va n'wi byela va ku gospel leya so a yi le makete why nga yimbeleli something like a disco and then from there the tinete eh, as we know him eh, ivi a endla vunanga bya disco and then the rest was history and remember loko peter tinete a ta sungula ku va a recorda tinsimu he was still young i remember i nga ri album ya peter tete yo sungula um yi endle 1988 and then back then i endla matric so you can see ku mr roy roy va tlange important role evuton'wini bya yena and then va n'wi nyika advice ya right ku a hela a tlanga vunanga bya bya disco lebyi nga hela byi n'wi yisa ka xitandati xin'wana xa xiyimo xa le henhla ngopfu hi wa so successfully do rifu ra hele ri xote na vutomi bya yena hi ndlela leyo mara hi khulu se laha mastero roy a va famba kona va discovera talenta like a va tisa impact i, I was so surprised Eh, loko va ta ku ntlawa lowa wa soul lovers i think ni vitani swa swona wu vitani swa swona then na vanhu vo fana vo pensele va general musa na van'wani vo tala they have discovered eh, eh, hi roy roy I, i was surprised loko ni ta twa ku roy roy was a dj so a swi- a swi ni surprise a ni twa nga ku me ni va tive va kureli se a ni twa nga ku dj i munhu loyi a i vitaniwa munhu vitaniwa dj loko a ha ri ntsongo so eh, i was so impressed eh, hi mikombe ya vona la va nga famba kona eh, tinyiko leti va nga discovera impact leyi va yi tisa eh, eh, eka nongonoko wa wa wa wa ka minongonoko ya mlfn ku khorwisa and then xin'wana i risimu leri a va ri rhandza ngopfu loko kha wu nghena minongonoko ya vona especially vo late 90s na early 2000 a ku ri na risimu rin'wani ra xingondzonyana or african vibe nyana so a ri tala ku tlanga on the background loko kha kha va vulavula leriya is still relevant to this day i like it eh, ni pfumela ku kwala ka ka nkandziyiso lowu mi ta ri twanyana risimu ra kona i don't know ku ri artist yini mara a va langhena risimu ra kahle ngopfu leri ri va ku ri va ri khara khampana maxelo ya vona so royroy hambileswi a mi nga ri mahaxi um vuhaxi bya n'wina hi vikwini um lava nga n'wi tiveki kahle kumbe va nga tiveki vuhaxi ngopfu um bya royroy ngopfungopfu lavantshwa roy roy nkarhi lowu wa vona it was like a brian brian rikhotso today a ri munhu loyi a ri na impact ku fana na brian rikhotso leswi endla xiswona ka mlfm um namuntlha so ni vulavula hi mhaka yo fana leyiwani um ni vulavula hi brian i mhaka leyi like i want to bring this challenge ka munghana lonene swa ku hayi um ku nga ha vi na vahaxi van'wani vo antswa ku tlula vo brian because it's good ka every generation um mlfm yi fane yi yi humesa yi producer a new person muntshwa un'wani loyi a nga n'wi tivi leyi a nga a nga ta veka radio eka mepe ku fana na varhoyiroyi i munhu loyi a nga veka munghana lowunene eka mepe um dj brian na vo ike ngoveni those are the guys who, who, who make uh, munghana lonene va n'wi yisa va wu yisa ka another so ni tisa challenge ka munghana lonene ku find out talent langutani ta ku station managers na hinkwavo lava rhukuta a va swi endlisa ku yini va va va va identify titalent to fana na vo roy roy ngoveni dj brian and i can relax so vanhu lonene va ti-social a hi swi lava hi lava nyuku happy one day dj brian khamboza so hi lava vantshwa van'wana lava nga ta n'wi replace va va nga ta tisa the same vibe even more than because swi swi komba ku va eh, radio yi kha yi kula rixaka ri va kha ri kula loko hi kuma new talent swa laveka ku va na talenta yintshwa leyi hi ndlaku tirhikhoto ta lava nga kona So that is the challenge we need to solve So I subscribe daily, that's the one. Yeah, I feel track. Then ndza kota ku va kuma swo tala mahungu ya ku hambanahambana hi vahaki na swihungwahungwana swa ku hambanahambana swi kahle ndhawini ta ku hambanahambana inkomo